Hormatly watandaşlar! On dördünji, on bäşinji maýda Türkmenistanyň käbir raýonlarynda tebigy betbagtçylyk, ýagny sil suwy gelip, obalary weýran etdi. Şol heläkçilige uçran obalaryň biri, ol Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Çemenabat obasy bolupdyr. Şol oba gelen sil betbagtçylygy obanyň jaýlarynyň köpüsini gark edipdir ýa ýany bilen alyp gidipdir. Emma ýerli häkimiýetler bu Maryda şol günler geçirilýän sport çärelerine päsgel bermezlik üçin bu hadysanyň üstüni bassyr-ýussurlyk edip adamlara biraz ýuwaş oturyň, soňra biz size şu Ýitirim bolan jaýlaryň öwezini öwezine täze jaý gurup bereris diýip wada bilen yllaryna dolanyp gidipdirler. Ýene-de sil suwunyň weýran eden şäher meň dogduk depäm Gyzylarbat bolupdyr. Düýn on bäşinji maýda şol dagdan gelýän sil suwy şäheriň köp bölegini basyp alypdyr. Sil suwy Gyzlarbada birinji gezek gelenak adyl adalatyň hatyrasyna aýdylmaly zat sil suwy Gyzlarbada her bäş ýyldan on ýyldan gelip dadan gelýän sil suwy şäheriň bir bölegini basyp dur emma näme üçindir ýerli häkimiýetler ýa şäheriň ýolbaşçylary şol siliň akýan ýabyny ýa çaýyny her sapar silden soň arassalaman deregine şol durşuna goýupdyrlar. Şonuň üçin hem häzirki soňky gelen sil suwy şäheriň ozal hiç haçan basylmadyk köçelerini ýa sil suwunyň çykmadyk köçelerine çenli gark edipdir. Diýmek, bi has aşakda ýerleşýän şäheriň böleklerini demir ýoluň gaýra tarapyndaky, esasan hem şol raýollarda ýerleşen ýaňky palçykdan, samandan salnan birgat jaýlar diýmek zorlugyna suw basan bolmaly. Emma näme üçindir häkimiýetler bu barada şu güne çenli eýýäm üç gün habar berenoklar. Ýene-de sil basan esasy şäherleriň biri paýtagtymyz Aşgabat bolup dur. Biz hemmämiz bilýäs, şul şäheriň gurluşygyna Nyýazow döwründen bäri, häzirki güne çenli, indi ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri şol diňe jaýlaryň gurluşygy, myhmanhagalaryň gurluşygy, köçeleriň gurluşygy, stadionlaryň gurluşygy, Ýa ýene görle, hut şular ýaly halka gerekmejek zatlaryň, bir topar zatlaryň gurluşygyny edip, şol döwletiň býudjetinden pul ogurlanyp, ogurlamak bilen meşgul bolup gelýärler. Indi bu günki gün, bir gün ýagan ýagyş, sil suwy ine şäheri weýran edip otyr. Özüňiz hany görüp otyrsyňyz. Näme üçin? Bu jaýlar kömelek ýaly guruldy-da, emma şu jaýlaryň aşagyna infrastruktura çekilmändir. Näme üçin kanalizasiýa ýok, näme üçin şular ýaly betbagtçylykly ýagdaýda sil suwy ýa ýene beýleki betbagtçylykly ýagdaýda akaw ýa ýörite goranyş şertleri edilmän? Ýeri gelende aýdylmaly zat, Nyýazowyň döwründen bäri Türkmenistanda, esasan hem Aşgabat şäherinde seýsmologik raýonda ýa merkezde ýokary gatly jaýlar gurulýar. Şony etmek asla mümkin däl ýa gadagan dip SSR döwründen bäri ullanma bar ýörite şol kanun bar. Şol Aşgabatda gurulýan jaýlaryň iň ýokarysy dokuz gatdan ýokary bolmaly däl, pataloklaram üç metrden geçmeli däl dip. Emma Nyýazowyň döwründe häzir ol bäş metre ýetýän patalokly jaýlar gurlup ol jaýlaryň etažlary ýa münberi on bäş ýigrimi galdyrlan ýerlerem bar. Eger birden bardy-geldi kyrk sekizinji ýylyň betbagtçylygy gaýtalansa, ol halk nähili tragediýa duçar bolar? Bu zatlaryň pikirini edýän adam ýok şu gün Türkmenistanda. Indi ýeri gelende aýtmaly zat, näme üçin şunça günläp ilata kömek edilenok? Näme üçin ilata şu gününe çenli bolan ýagdaý barada habar berlenok? Eger harapçylyk Heläkçilik çekilendir, elbetde, sil betbagtçylygy gaty ullakan betbagtçylyk. Ýöne näme üçin? Hany, bir bolgusyz zatlar üçin ata münüp, o halkyň öňünde ol aýlanyp ýören prezident nirede? Hany munuň hökümedi? Hany bu mejlisde oturan deputatlar? Näme üçin olar bu gün halk bilen däl? Näme üçin halkynyň halyndan habar soranoklar? Näme üçin millet ýüz beren betbagtçylyk bilen ýüzbe-ýüz galdy ýek özi? Nädip adamlar tomusyň jokrama yssysynda depesi kölegesiz ýa jaýsyz ýaşamaly? Bi nädip bi millet indi esasanam daýhan adamlar edil ory maýynyň başynda bi ähli meýdanlary suw alan seňrikden agan bi betbagtçylygy nädip ýekelikde bular çözmeli? Hany bi taýda hökümet? Hany hökümediň ýygnan komissiýasy? Hany gelen karary? Hiç bir zat ýok adamlar. Biziň diýjek bolýan zadymyz şular ýaly meseledir. Döwletiň-ä borjy bar şu zatlary berjaý etmäge. Adamlaryňam haky bar şu zatlar barada hem hasabat soramaga, hem hökümetden hemaýat islemäge. Diňe şular ýaly ýagdaýda onda olaryň Türkmenistanyň yglan eden şygary Döwlet adam üçindir diýlen şygara ynansa bor. Emma bu günki gün edilýän işler Aslynda adamy Türkmenistanda ynsan hatarynda görýän hökümet ýok. Ine men size şuny aýtmak isledim.
Eý ylahy ämini. Iiuuaa iiuuaa.